Akpe Eva Love TV once again míegava ɖo ake e, nyadzɔdzɔ aɖe yi ke nye nyadzɔdzɔ yi ke dzɔdzɔm le Kumasi yi ke enye nyadzɔdzɔ yi ke gɔmemase na aɖe yi ke le edzi yi ke me geɖe gbɔgblɔ be ne wòanye be nyadzɔdzɔ ya ne keta alo Volta region ye nyadzɔdzɔ ya tso fia enye ne dukɔ me katã ame sia ame se ge gake eyi wònye be edzɔdzɔm le Kumasi ya amewo mesem o Ŋke dzɔdzɔm. E nu dzɔdzɔm le e, Kumasi le gaƒoƒo yi ke edu aɖe edu aɖe ƒe enyi be Ampaban. Ampaban ƒe du aɖe yi ke nye number one. Angry Gods River. River Gods ye nye demand five human life before resident can use new toilet facility yi ke mi gbɔ mi sese be Teti tu sita toilet facility aɖe yi ke eh, government etu ne du ma me tɔwoa eh, wobe eh, vodu aɖewo yi ke le dua ma wogbɔgblɔ be ao edze be wokɔ nu na yewo kple ame ɖeka ɖeka ɖeka ɔme atɔ amegbetɔ ɖeka ɖeka ɔme atɔ hafi woate ŋu aze gaze xɔ yawo ne edua na ate anɔ gaze ya zam Eee mí edze agbagba mí ke ɖe video ŋu yi ke ame yiwo ke edze agbagba eyi ɖe afuma yi ke eva dzi story ame yi ɖe joy news a joy news wotɔ wokɔ video ya kɔ do go mí mía kpɔ video ya tɔxɛ ya ɖa eye mía kpɔ ale ke ŋua me woɖe ŋua me ɖa ne mía trɔ gbɔ. The Ampabame Community Self-Help Toilet Project was started in two thousand and five in the Echumakwa-Auma district of the Ashanti Region.

Akpe míetrɔ gbɔ wo ŋutɔ kpɔe.
Wobe eh, God so yi ke le eh, vodu yiwo ke le Kumasi ƒe du ma me ƒe akpa dzia, Ashanti regiona. Eh, wogbɔgblɔ be ao amegbetɔ ɖeka ɖeka wɔme atɔ̃ ye xɔ go yewoa le hafi gaze xɔ ma ke wotu ɖe afi ma eŋu nanɔ ʋuʋu efi edu ma me tɔwo woate ŋu azã. Gaze yi ke amegbetɔ na yi ava ade nugodo ɖe ma ezu amegbetɔ ɖeka ɖeka wɔme atɔ̃ ye xɔ go woala hafi woate ŋu aze gazea. Enya dzɔdzɔe aɖe. Gbesiame ne nekpɔ comment section a, gbesiame gbɔgblɔ me ne Volta Regine ƒe story yea, menye nya vi nye ge wɔla o because wo bu na Volta Regine tɔ be woawo koe nye Vodou ŋu wɔla, woawo koe nye nuyiwo ke nye hlɔ̃ ŋu wɔla. Kumase ye nye alo Ashanti Regine ye ewɔna ya edzɔ gɔme tsoe yi ke mesiame gbɔgblɔ be it's one of the barbaric acts yi ke adzɔ le eh, Kumase ƒe dua me yi ke ne wowɔ anye be nateƒee be woakɔ ame ɖeka ɖeka ɖeka wɔme atɔ̃ asacrifice amegbetɔ ɖeka ɖeka wɔme atɔ a sacrifice hafi woate ŋu aze gaze le du ya mea, ke nye nu ehlɔ̃ nu blibo yi ke eh, gods ma woe nye wobiabiam tso edua dza tsi. Akpe mídze agba mía edza wa kpɔ video ma vɔ. Ta mi sa, subscribe. Ne ne subscribe míaƒe wɔnawo nye nu yi ke aɖo ame abe ale ke wòɖo gbɔ egbea. Ne ne subscribe ye ne de teti mi ne like videoa, ame aɖe hã gbɔ ɖo ge kple susu be míanya nu yiwo ke dzɔdzɔm le mía nɔnɔewo dome. Akpe be ne edze agba ekplɔ mi ɖo le Everlove TV. Nenema ke ma ke mi le Facebook, ne ne le Facebook na yi ɖe miaƒe pagea dzi. Na a like pagea. Mi ya ɖo mi share ne va na eh, Facebooka kple su be na akpɔ video hã le afi ma. Ne wònye be ne subscribe eye ne da notification bell aɖe on a anytime mi da video ɖe kɔa egbɔ ɖo ge akpe. Menene ewɔ heya katã na mi.